Roja we hemiyan xêr be. Hêvî dikim hin rojeke xweş û geş û bê qeza bê bela derbas bikin. Îro piçek em xemgîn in ji ber ku ev bûyerên qewimîn Ev bûyerên ku ji ber agir li serê me, serê gelê me hat. Bi rastî bûyerek ku rewşek gelekî nexweş bû, gelekî dijwar bû. Em çavê xwe girt wê şevê. Wilo fikirîm, em got xwe dao. Helbet her tişt bi hukmê tê lê gelek tişt jî destê mirov de ye. Çima ew kas em dikişînin ya? Em çima? Em milletê me gelê me bi rastî jî tu sal tune ku bira bûyerên xerab bi serê wan de neyê erdhêj, agir, Mixabin gelek tişt heye ku mirov bêje lê hevok têrê nakin. Yani ez çuxaz jiyana e, bixwaz bim evê şa dilê xwe de bînim ziman. Ez nikarim wê tim hevokê min peyvê min giş kêm bimînin hember van bûyera. Em dest bi bernameya xwe bikin bi dileke xemgîn. Bernameya me ya îroj bi sponsoriya Serê Rentek Kar dest pê dike. Ez Mizgîn Xan ji xwe hin zanin. Bi hemî xemgînî û dil dilê xwe yê şikestî. û bi hemî bêkeyfiya xwe li hember we me ya min biborin heqê min tune ez ev aciziya bidime we jî lê bi rastî jî hinek tiştî roj dilê min nayên lewma Tans ji destê min bê ez ê bi awakê xweş pêşkêş we bikim vê bernamê lê wê ne wekê yê din bin ji ber vê yekê ez dîsa lêborîna xwe ji we dixwazim

Bêguman Şampiyoniya Futbolê ya Ewropî, Euro du hezar û bîst û çar yek ji mezintirîn bûyerên futbolê yê navnetewiyê li Ewropayê û dinyayê ku ji hêla saziya Rêvebiriya Futbolî ya Navneteweyiya UEFA'yê tê lidarxistin. Îsal di navbera çardeh hezîran û çardeh tirmehê de li Elmanyayê tê organîzekirin. Bi tevahî bîst û çar tîmên neteweyî beşdar dibin bi mêvandariya Elmanyayê. Ev şampiyonî cara pêşîkî di sala hezar û neh sed û şestê de hate lidarxistin û ji wê rojê ve bala hezkirên futbolê dikişîne. Futbol ji bona min karê betal û etala ye, biborin. Amedspor li Ewropayê, Serokê Amedsporê Azîz Elaldi li ser vexwendina kulûbên navdarên cîhana Barcelona, Atletîko Bîlbao û kulûbên fransî Bordeux û Lensê ji bo sê hefteyên çû Ewropayê. Di serdana Serokê Kulûba Amedsporê Azîz Elaldi û rêvebirên kulûban dê ji bilî siûd wergirtina ji ezmûna kulûban dê dan û stendinên veguhestina lîstikvanan jî bên kirin. Elal di daxaftina li Lijneya Giştî de ev gotin girin, Îro klubên pêşengên Ewropayê ji ber vê serkeftinê gelek caran me vedixwînin. Bi taybetî kluba Lensê ji Amedsporê xwest bibin du tîmên bira. Yanî ez qet ji futbolê hez nakim lê dema mijar dibe Amed rewş tê guherîn. Herdem dibêjim Êdî Amed ji futbolê wirdetir yanî ji bo me ji futbolê wirdetir e ne futbol e. Pîroz û bixêr be Amed Spor. Alfabeya fonetîka gamasiyan hate keşifkirin. Bi jîrahiya çêkirî bi tespîtkirina kalibên dengên qeydkirî bingeha zimanê gamasiyan hate derxistin. Vedîtinên ku gamasî yên isparmece di cûreyekê alfebeya fonetîk ji bo ragihandinê bi kar tînin. Di van demên dawiyê de bûne mijarê lêkolînên zanistî yên balkêş. Lêkolînvanên eşkere kirin ku ev ev guhandarên behrêyên dew bi qalibên dengî yên tevlîhev û rêxistinkirî re têkiliyê datînin û ev şêwê wateyên taybetî digirin. Gamasî. Şev fêm dikim lê tu ji min fêm nakî. Ew kes xwezan e. Neyse. Henek li hêlek ev henek bû yanî ji tu kesê re min tu tiştî ma nekir. Min xwest weke ku pêvajoya pêvê vêbêjim. Henek li hêlekê dengê gamasî yanî bolînayê dengek gelek aram û xemgîn e. Ez bi xwe dema medîtasyona hişî dikim, dengê wan bi kar tînim, guhdarî dikim, pêşniyarî we jî dikim. Mirov aram dike. Germahiya havînê û bayên başiyê. Di rojên germên havînê de bandora tavê ya bi şewat beden û giyanê me diceribîne. Erê em dikarin di van şert û merçên dijwar de jî qenciya di hundirê xwe de biparêzin. Dikez zehmetiyên ku hewayê germ bi xwe re tîne, gelo mirov dikare bi xwe û hawîrdora xwe re di nav aşîteyê de bimîne? Gava em li bersiva van pirsan digerin, girîng e em ji bîr nekin ku em hewce ne tovên dilovanî û hezkirinê di hundirê xwe de mezin bikin, di bin rojê de, di sîha qenciyê de. Welo hûn çi bikin? Hûn nikarin xwe ji germa havîna Kurdistanê biparêzin. Hûn qilîma ve dikin, bêrîka we dişewite. Hûn ben nakin, laşê we dişewite. Kawer û safî bik. Çîroka ecêb û balkêşa Volkswagen Beetleê. Di dawiya salên hezar û neh sed û sîhî de li Almanya Adolf Hitler xeyal kir ku otomobîleke erzan biafirine ku ji her kesê re bikare rihetî xwe bigihîne. Di çarçoveya vê armancê de endezyarê otomobîlê ya navdar Ferdinand Porsche pey wir girt. Porsche wesîyetek xwe rû domdar û erzan dîzayn kir. Bi vî awayî xîmên yekemên Volkswagen Beetleê hatine avêtin ku tê wateya erebeya gel di sala hezar û neh sed û sî û heştê de yekem prototîp dest bi hilberînê kirin û ew wesîyeta nû di demek kin de bala mezin kişand. Di nava erebeyan de favoriya min Mustang e. Bi rastî jî anî ez wêm erebeyek ewqas bedew, ewqas esîl, ewqas şîrin tun ne. Xweda tu mijarê zanî amîn. Agir, çend pêşniyarên parastinê. Şeva bîstê Hezîrana du hezar û bîst û çaran di navbera navçeya Xana Axpar, Çinara Amedê û navçeya Şemrexê ya Mêrdînê de şewateke dilsoj derket û di encamê de ziyanên canî û madî çêbûn. Şewat danê sibê hate kontrolkirin lê gelek êş û trawma li pê xwe hişt. Li sar vê yekê jî pêşniyazên xwe yê têkoşîn û pêşî li girtina agirê ji xwendevanê xwe re amade kir. Vê nivîsê teqez bixwînin. Yanî çiqas alîkariya wê hebe nizanim lê rastî jî agahînê çê ne. Ya nizam. Li wir ew dere neşewitî lê me ji kezeba me û dilê me li vir dişewite. Xwedê heqê me nehêle em û lo bêjin. û Xwedê rehma xwe li heçiyê ku rehmet kirine bike û alîkarî û alîkariya û kesên birîndar hemî zîndiyê birîndar bike û şîfa xêrê ji wan li birê bike înşallah. Hewara heywana şewat Şewat xirabûna tevna laşî ye. Tevna laşî jî ji çerm, masûlke, don, sinir, av û madeyên din pêk tê. Şewitandin ji germ, agir, madeyên kîmyewî an elektrîkê dikare çêbibe. Birînên şewitandinê bi êş û jan in û dikarin bibin sedema zirara mezin. Her wiha pirsgirêkên duyemîn ên wekî anormaliyên dilî, pirsgirêkên hilmê, dehidarasyon, xwendakirina xwîna vê, serum, plazma, û nexweşiyên metabolîk dikare bi xwe re bîne. Ji ber bêtaqetketina enfeksiyonên sekondar jî dikare hêsanî derbikevin holê, birînên giran ê şewitandinê dikarin jiyanê jî tehdîd bikin. Yanî ez. Nizanim çi bêjim bi rastî. Ji kerema xwe van şîretan pişte çav nekin, bê nivîsê bixwînin. Dibe ku kesên ku herin ew cihê ku ziyan lê hatiye kirin agir lê qewimiye ev bûye ra dibe ku ji bo alîkariyê ku çûbin hebin yanî ev pêşniyarî divê nivîsê de dibe ku kêrhatî bin jî Ji kerema xwe çi ji destê we were bikin. Em jî em li vira made ne çi ji destê me were em ê bikin. Çi alîkarî çi hewce be. Hûn dikarin bi me re têkevin têkiliyê. Em bi her awayî weke ez wek Mizgînxan wek Nuhev Medya em li pişta gelê xwe ne. Belê em bi sponsoriya serê renta kar û hatin dawiya bernameya xwe me dîsa demek bi hev re derbas kir her çixwaz ne bi kêfxweşî û şahî be jî bi dilek xemgîn û Rastî ez hevoka nikarim bînim ber hev. Ji vir spasiyên xwe pêşkêşî sereyeran te kar dikim û ji bo agahî û nûçeyên nûjan ji dezenformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin. Vê kêlikê bi xatirê we.